Zarina a inleng te rawn kal thut mai a Dennis a thian aw Alfred a thian te zawhna a zawt thut dawn cheu a rang taka in chhahna in thiam chuan hetah hian map a in hming ka ziak a kan ti thut dawn a tumah Zarina in hrilh lawk awm lo a tunlai naupang hi in thiam nge thiam lo tih ka prove duh a. in GK a nih chu aw GK aw general knowledge kan test ang chu in IQ te heta mark ka pe chunga zawhna ka duh zat zat ka zawh hun ah chu ka duh tawk hunah mark kan belh khawm ang a chhang dik hnem ber khan lawm an ni lo dawn a ni tichuan he video hi youtube ah kan upload mai thei le in rilru ngei em in chhan dan tur. example kan pe hmasa ang Mizoram Chief Minister tunge kha kha kha in chhang rual viau mahse David a sawn a chhang hmasa deuh a sawmta mi saw David a nia a dawta mi saw Alfred a. Hei hi tlansanga, hei hi fela, inhming pum sawi ngai em? Inhming pum sawi teuh le! Davita tangkhan inhming pum? I pa hming? Khakha? I pa hming? Kawrsen ha kha? Aw, i, aw, hei hi i hming? Aw, inring em? Ka zawh thut dawn che u ni aw le, chi hrang hrang kah pah deuh in ka zawh dawn che u aw, in zk hrim hrim zah in hian trial a awm miah lo va, tih chhin na awm lo va, rehearsal a awm lo va, in zirlai bu ni emaw ni lo emaw, chanchin bu TV in en nasa em, in changkang em tih ka zawh dawn che u ni aw, kha aw, in ring em? Champhai in ni ta tawh rawh Champhai hming hmasa eng e le Champhai hming hmasa aw.

Aa in thiam em mai ngarawh kha chu a rual thup in ka hria David a point kan pe mai dawn a mi aw in thik loh chuan David a kha a ni tichuan umm Japan khawpui nge ring deuh in Japan khawpui tunge chhang kha kha umm ai.

Lusai Hills. Lusai Hills. A dik tep. A dik lo. Lusai Hills District tih tur a dik lo. Aw fela kha i hre deuh reuh a, mahse i chhang i sawi duh lo va, chuvangin mak i hmu lo aw. Sawi ve mai lo. Aw.

kiat ti tur chuan ni leh maw umm an ke pawn zawh tur chu ka hre bik lo va in zik e hei science te in zir ta a chemical formula of iron iron eng nge le inthiam thin in zir thin ka hria.

ram lam maw football lam chu tih lovang david a david a leh a hriat a ni chuan a tawp bik ang ram lampang aw ni leh maw brazil khawpui eng e le ni lo a ni lo. Nakina dikna tawpa kan sawi nga tih rih lo maw? A nih leh umm hming hmasa a nia Iraq hming hmasa nge le? Hello. in zirlai a awm yes correct a dik tlat sang a ni tlat sang a ni a hre tlat mah ka hmu leh aw chuan nih leh khati ang chi deuh kha mawiin duh umm. A nih leh currency ang chi kha in duai em mawng e a nih chuan eng nge aw ka zawng chu Mizo lam pang a nih chuan le in ring ru le khawiah mah en tur awm lo a tunah hian--

Davida pawn a sawi avangin, Tuman mak in hmu lo mai ang aw. Mette number four te hi a ti tih chhin loh tur a chhan chu, number four chu min an ti a, nuam an ti a tirah a tawpah chuan an tih loh chuan a hrehawm lutuk a, an tih zeuh khan mi pangngai ni chauh zawk a ni, a hrehawm lutuk. Le, in ring ruih a hei.

Tavita ti dikin ka hria fela fela zawk kha fela ring zawk fela fela chuan le le le in ringru Mizorama chief minister hmasa ber.

National bat aa rua lutuk alfata leh fela kha mahse fela rin a rin zawk avangin fela point kan pe aw ring deuh deuh India hming.

a nih leh umm Israel khawpui nge aww an khaw ta a ni leh le a har tan dawn aw har tan ang kan topic kan thlak dawn mihring hian--

Hmanlai hian Japan-a min ropui pahnih hun laiin atom bomb an thlak a, atom bomb an thlak a, chu bomb hming chu eng nge le? chu bomb hming chu ka zawh tum lo deuh chu ka zawh phah. Little boy an ti a chuan ni leh maw umm ka hre bik hlei nia answer a ka hre bik tawh ka chiang tawh bik hlei nia a ni leh maw in ring em. ball mum lian tak mai ka i sawm a thir mum ka ti na thir mum hi van sang tak kem sawm vel atang thlak ila tichuan chutiang thir mum tho hi te tak te K G chanve lek hi thlak bawk ila a rual chin thlak ta ila in hrethiam em. Thir mum rihna inang lo kei sawm leh kei zi khat lek kha a rual chin vansang atanga san dan inang thlap in thlak te ila lei khawnge thleng hmasa zawk a inrin le. Ka rit zawk maw? Chuan tunge ngaihdan dang? Umm Alfred an ti dik a inang tih tur a ni. Tichuan Mizoramah state sorry district an zang em le fela fela fela dik fela sawm pakhat a la a ring tha bawk a rang bawk ni leh ni leh ni leh le le.

Le! In ngaihtuahna hmang ru. Lei leh van inkar ah khian a ngeiawm le. Lei leh van inkar ah boruak maw? Aww Felen! Lei leh van Lei leh van inkar ah chuan leh chiah a awm fel a dik leh ta. Tichuan.

Pathian thu lampang deuh hlek ka kan lut ang a, Sunday School ten kal tha em? tih te kan proof na ni pah fawm in en ring maw? Bible ah hian chanchin tha engzat nge awm le? Chanchinṭha Chanchinṭha Awle har mai thei Thirtu te lo hriat atan Chanchinṭha pakhat chiah a awm a ziak tu te chu Hnathai Marka Luka Johana ten an ziak aw chanchin tha ziak tu ang zang hi awm chu tih la pali tur a nia awle umm bible a hming hmasa ber rawn lang hmasa ber tu mai le mihring hming hmasa ber lang bible a in keu a mihring hming lang hmasa ber ehh. Awle approve na neilo taila kan sawi mai ang bible ah te an in keh phawk chuan phek dum ber a maw dawt ah chiah khan printed at chuti kha ti Mahatma Kandy road tih a ni avangin Mahatma Kandy tih a lang hmasa ber a ni le la in reng rawh fela in reng rawh umm ih maw ehh. Hei hi episode khatna tur aw, zan dang kan ti leng aw. Ihh tunah hian US president tu nge? Ehh do trump a? Fellow hian do trump ngaw rawh a in rang lutuk a maw a tunge hmasa ber ka hre thei lo kan pass daih ang khan chu. I fountain pen hmu chhuak tu. A dik na chu maw? Ka theih nghilh ve tho khat pawn. Rawh rawh rawh rawh rawh. Ai ka hriat chian ka zawt ang chu aw.

chauh em plural form of fish mak ka pe theuh dawn chu mi chu plural form of fish kha fish tho in tia dik tiraw fishes a ni loh aw chuan.

Hau anonyms tih mek ngawh. Hau anonyms leh synonyms kha enge in buaina same mi same words emaw kha tih mek ngawh ni le aw same same words aw tunah aw umm engemaw rawh. Opposite what zawngin min hre zawk ang umm naro oh sorry ka sawi tum a ni lo opposite what tih ka tum a ih ang lo aw umm umm aww eh eng erawh aw riddles lampang aw riddles in hre lo maw. thu khirh kha an ti kha an ring vak lo mi eng lam panga zawh in duh aa football lam panga zawh geography lam pang chu ni leh maw maw a inṭan a. Thil ho te zawhna awlh deuh tih ni awm tih. In ring maw? Welcome to my guys. Mizo pa hi maw? Aww. Burma pema a tar ta hle a. Aww. China ah an thi ta daih a. China ah pem leh a. Enge nih? Mizo. Aw alphabet an ti dik mithi. Chuan ni leh maw hei thil hi aw lo tawng lo la aw aw umm champhai champhai leh leh zawrhna hi tu vuak zawrh nge an tih thin.

Chhur a vuak zawn an ti thin. Chhur a vuak. A nih leh maw? Tunlaia thil lat em em mai. Nang ni pawnin hriat loh. Kei pawn ka la hriat loh. Chutiang thil chu a awm em? Eng nge? Eng lampang nge? I la hriat loh ka ti zawk chu kan la hmel hriat em em loh.

Isua kha khawi eng beng tung chung nge chuan?

An awm bik dawn em ni. Kha kha chu en chhin na mai mai. Ka aw in ring a em. Khua vang kal lai iang a. Chuta chuan. I ngawih reng le ti tur aw. I ngawih reng. Chuan ni leh maw.

The phone is table. He position hi eng nge le? He position hi nilo. He position awm dan hi pen awm dan hi?

Heti zawng position hi enge tlu zawng hi? Tuma tuma tu horizontal tih kha. Alphabet a. Um, ni leh maw. Biang sum hi sap tawng ni nge? Biang sum a chicks a.

Mizo Mizo lam Mizo thil aw Mizo thil aw Mizo thil ihh rambuai kum in hrem maw aw a fai takin a chhang ber David an eehh chuan nih leh engmah inzik emaw zau ve a.

I maw ka sawi tum zawk chu Isua Kraws a khen bek hi engtin a sawi dan? A dik teuh la tawk. Aw aw Crucifix awl hre tawh. Chu ni leh hei ball. Ball hi eng shape nge? Correct correct oval shape nileh. kha in chapal bun dan kha mi pahnih kha an hmuh chhit vak ni loin adik ho tih dan a tha lo nipui lain chapal a mawza bun kher kha thu loh aw umm fela in rum rawh i thiam ngei ngei tur a zawh dawn che aw. umm motor lam panga hei a lo in puah che ila a sign ang chi kha mercedes tih ang ho kha a ka tiang chu tha lo in tha dawn lo ka in puah chah lo em mai umm. Khawvela ti daih ang aw khawvela rannung lian ber thil nung lian ber aw blue whale ti a an hre tawh blue whale in hre lo mi ani tih ang a ngatin theihnghilh a mi. a ni le sava lam chi a lian ber nge aw kan suang a a ni le a ni le thlawk thei chiat te ber alhraten hummingbird a ti dik leh tlat. ani leh eng sang nge tui ber maw maw nang nang aw tlan sang an arsa atia mahni tui ber in sawi kha tui in tih ber in sawi kha tawk mai a tlan sang an arsa tia nang zawk mihring i tia tlan sang a ti dik ani leh. Ke pali nei kal thei miah si lo eng e motor te kal phei lo aw thutthleng hi hei pakhat pathum pali nei a. aw chutlang fela fela eee fela chu va thui tawh ve an duh tawk dawn tawng last last last aw thil har theuh ka zawt chhin chu engawngin hriang em aw mihring hian. blood blood pressure kan tih bp hi normal range eng zat nge sang leh hniam aw hniam lam eng zat nge sang lam eng zat nge dik teuh lutuk hmela a dik teuh lutuk. A hnuai lam ang zat nge? Aw dit kawt a chung lamah. Aw Felan an hniam lamah sawmriat tia tlansanga chung lamah za sawmhni tia intim kan be lang tawp mai in a aw.

Ngaw rawh ka tih sual tlat nichin khan nichin khan a flat a point ka pek turah khan fe fel a pek ka tuna ka tum a alfred a ka pe helai hian maw chuvangin in point hi tihsual anih avangin mark sawm ve ve in hmu a.